Исәнмесез. Тагын нәрсә эшләргә ул? Бу нәрсә инде бу? Син вообще матурлыкның нәрсә икәнен беләсеңме? Ничә белмәскә абый? Миннән дә матур итеп эшләүче кеше юк абый. Да? Беләсеңме син ничек итеп мин матур итеп тире сөям? А? Башта абыйма аска саласың иске тиресенә. Әйе. Әйбәтләп имә дип салып. Аннан соң әкренләп әкренләп өя башлыйсың. Өйәсең, өйәсең, өйәс, өч метрга кадәр өйәсең дә абыйме? Әйе. Шуннан смачный иттереп иң өстенә свежий тиресе чапылдатып берле манчып куясың. Әйе. Аның исләре абый. Бөтен авыл чебене шунда җыела. Ә? Да. Даже председатель абый миңа благодарность хаты язды, мактау грамотасы бирде, күрсәтимме? Йә, күрсәтмә, күрсәтмә, аннары соң күрсәтерсең. Алайса син матурлыкның нәрсә икәнен беләсең, шулай бит? Обижаешь, абый. Конечно, беләм, миннән дә матурлыкны яхшы аңлаучы кеше юк авылда. Даже ферма үгезе Әйе. сыер янына барыр алдыннан минем яныма килеп киңәш сорый. Да. Вот, кстати, Әйе. вот син өйләнгәнме? Ник өйләнгән? Значит, син суанасының нәрсә икәнлеген беләсең, име? Тук, тукта монда причем минем өйләнү дә и су анасы. Ну абый, синең шикелле шүрәлегә су анасы гына кияүгә чыга ла бит инде. Ха күрсәтәм мин сиңа шүрәлеңне. Штавый. Нәрсә? Иштәсеңме? Нәрсә? Җир тетри. Кая? Сыер көтүе кайта, абый. Нинди сыер көтүе, без бит Казанда. Алайса Фәридә Алсу дуэты килә. Нинди Фәридә Алсу дуэты, аста метро йөри. Метро, метро. Стройда. Кем сәхнәгә чыгып идән, идән тыңлый инде? Син, кстати, бу Носкиң нәрсә чыккан соң? Е, абый, мин сулаяк тирли, шуңа күрә тишеп куйдым я. Да? Я. Ярал исә син белән монда носки селкеп торып булмас. Хәзер менә мин имеш, чыгасы артистларның исемнәрен әйтәм. Е. Син җырларын игълан итәсең, яме? Монда язылганмы? Язылган. Сәхнәбез түренә Ләйсән Гыймаева белән Булат Бәйрәмов.

Зур рәхмәт. Ләйсән Гибаева. Хан Булатберова. Рәхмәт бик зур хәерле тавышлар. Рәхмәт. Без әле җырлыйбыз, җырлыйбыз тагын бер нәрсә Инде дисәгез. форсаттан файдаланып барлык казанлыларны

Туй мәҗлесе бар. Ну, мин имеш тәртиге алып баручы. Уртасында кода кеше, кияүнең атасы. Булат, бир әле микрофон ди. Бу сырыгач бирәм, ничек генә син акча бирә бит аннан соң. Микрофонны бирдем, әйе. Менә улым, тыңла ди. Менә без анаң белән син беләсең, бик матур гомер кичерәбез 26-27 елга якын ди. Бер-беребезне бик яратабыз, беләсең инде улым ди. Җимешем карлыганым берлегәнем дип кенә дәшәбез бер-беребезгә әниең белән ди. Ләкин улым, менә тормыш булгач төрле вакытлар булгалы бит, син бит инде аңлыйсың ди. Кайбер чакта шул җимештән варенье кайнатасы килгән чаклар була, улым, ди. Шуңа бер качан да улым бер берегездән варенье ясамыйча, кайнап җитәрлек дәрәҗәгә җиткермичә, матур яшәгез, матур-матур сүзләр әйтеп кенә, ди.